is-sibt tal-ħames ġimgħa matul is-sena, sena tnejn. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 8, versi minn wieħed sa 14. F'dak iż-żmien reġgħet inġabret kotra kbira U ma kellhomx x'jieklu. Ġesù sejjaħ id-dixxipli tiegħu u qalilhom, Nitħassarhom lil dawn in-nies, għax ġa ilhom miegħi tlett ijiem u ma għandhom xejn x'jieklu. Jekk inħallihom imorru sajmin lejn djarhom, żgur iħosshom ħażin fit-triq, għax xi wħud minnhom ġew mill-bogħod. Id-dixxipli tiegħu weġbuh, F'deżert bħal dan, Minn fejn jista' wieħed ixabbha lil dawn in-nies kollha bil-ħobż? Hu staqsihom, Xi kemm għandkom ħobż? Qalulu, Seba'. Imbagħad qal lin-nies kollha jinxteħtu bil-qiegħda fl-art. Ħa s-seba' ħobżiet, radd il-ħajr, qasamhom u thom lid-dixxipli tiegħu biex inewluhom lin-nies, u huma newluhomlhom. U kellhom ukoll xi ftit ħut sgħir, berikhom u ried li jitnewlu dawn ukoll. U kielu u xebgħu, u ġabru l-bċejjeċ li kien fadal, sebat iqfief. u kien hemm madwar l-4,000 ruħ. Imbagħad bagħathom, u minnufih tala' fuq id-dgħajsa flimkien mad-dixxipli tiegħu u mar lejn il-ħawi ta' Dalmanuta. Il-Kelma tal-Mulej, tifħir lilek Kristu. Hemm xi ħaġa f'din id-dinja li verament tista' taqtgħalna l-ġuħ u l-għatx profond li aħna nesperjenzaw? Folla kbira ta' nies inġabru biex jisimgħu lil Ġesù, bla dubju għax kellhom il-ġuħ għall-kelma tal-ħajja. Meta sar filgħaxija, id-dixxipli ta' Ġesù riedu jibagħtuhom lura lejn djarhom għax huma ma kellhomx ir-riżorsi biex jitimgħuhom. Huma kkummentaw ukoll li li kieku kellhom jonfqu l-flus biex jixtru x'jieklu lil dik il-folla kbira, kienu jridu jonfqu tal-anqas paga ta' sitt xhur. Ġesù, il-Ħobż tal-ħajja, ħa l-ftit li kellhom, ħames ħobżiet u żewġ ħutiet, u wara li radd ħaj lil Missieru tas-sema, qassmu lil kulħadd sakemm kielu u xebgħu. Il-Mulej dejjem hekk jimxi magħna. Ikun iridna nagħtuh il-ftit tagħna bil-fidi u l-fiduċja fih li hu kapaċi jimmoltiplikah għall-ġid tal-oħrajn. Il-miraklu ta' Ġesù li jitma' il-ħamest elef raġel huwa l-uniku wieħed irrakkuntat fl-erba' Vanġeli. X'inhu s-sinifikat ta' dan il-miraklu? Dan il-miraklu fakkar lill-poplu fil-providenza ta' Alla meta temagħhom fid-deżert meta kienu taħt it-tmexxija ta' Mosè. Dawn meta qabadhom il-ġuħ, Alla bagħatilhom il-manna x'jieklu. Dan l-ikel kien bi tħejjija għall-veru ħobż li jinżel mis-sema kuljum fuq l-artali tagħna. li hu Ġesù nnifsu. Hu l-uniku li jissodisfa l-ġuħ spiritwali tagħna. U min jiekol minn dan ma jmut qatt imma jgħix b'Ġesù għall-eternità. Inti tersaq lejn Ġesù biex tagħtih il-ftit tiegħek b'fiduċja li hu bih se jibdel il-ħajja tiegħek u tal-oħrajn? Ġesù, il-ħobż ħaj li jinżel kuljum f'kull quddiesa li titqaddes, jiġi biex ikun il-ħobż li jgħajjex lilna lkoll. Qiegħed tersaq b'qalb safja biex tirċevih? Jew tħallih jistenna waħdu fit-tabernaklu tal-knejjes tagħna? Mulej, int tissodisfa x-xewqat l-aktar profondi tal-qlub tagħna billi titmagħna bik innifsek fl-Ewkaristija Mqaddsa. Imlini bil-gratitudni u agħtini qalb ġeneruża biex nagħmel ħin għalik biex nipprepara bil-Qrar u niġi nintaqa' miegħek fil-quddiesa u t-tqarbina, anki dik ta' kuljum. Agħmel li nkun ukoll ta' xhieda għal ta' madwari biex huma wkoll jiġu jduqu mill-benna li int biss taf tagħti, il-benna tiegħek innifsek. Amen.